makadii madzimai tinofara makadiko madzibaba chii chakunzai madzimai haa madzibaba chanyanye ndiri kunza pana panyaya yembereko ndane two years ndiri mumereji but mwana hapana aiwa mataura zvenyu madzimai asi dambudziko iri ndagara ndariona madzimai kare zvakanaka ndinotenda dambudziko renyu iri madzimai amen e dambudziko renyu iri rinopedzwa netsvimba yamozisi inobuda mafuta anoera ameno kana makasununguka madzimai dambudziko renyu idiki iri tinotenda ishe wangu baba variko
vari kuenda basa manheru ndinotenda madzimai munokwanisa here kuuya kuma 88 kumanheru tikwanise kupedza dambudziko iri dambudziko idiki kwazvo iri kuma 8 dzanhasi manheru hongu madzimai e ndinokwanisa ishe wangu ndinotenda hangu madzimai munouya kuseruko ndichiita ndoo kwandichaitira minamato dzangu ndinenge ndakakumirirai zvakanaka madzibaba kuti tsumbe yamozisi igobuda mafuta anoera akakora ndokwandinengekaenda kwatinashe mugabe uku zvikanzi mwana hazi wake mwana hazi wake e haasi wake
iwe uchinyatsoziva here kuti mwana hazi wake kana kuti uri kutaura zvekurukiwa hakuna kuita naiwe une chokwadi here nemwana hanzvadzi ini chokwadi tete maida kuti nini ondiite sei zvinhu zvachona zvairamba kuti ndiite mwana mumba naa ndaendawo kwamadzibaba bva ndashandirwa ndobva vati munozodzo bva ndaenda ndobva ndasangana namadzibaba ndokubata kwakaita mwana
naiwe unotaura kuti iwewe mwana uyo haasi wasimboti haasi wavo
mwanaka ndakatomboenda kuna madzibaba vacho vakati ndokugadzirirai mhiko dzekuti musadzingwe pamba ipapo ade mwana yeye kudarika inini asina asi zvatondipandukira nei mwana unoti zvakanaka here kana ndiwewo chero inini andingofa ndakazvikurudzira zvinhu zvakadaro kuba mukuru wako kanzwa kuti ndo zvawakaita chii chinoitika kana ndiwewo indoda kutsvaga kugara zvakanaka mbamacho asi izvezvi zvandidzokera futi hapasisina rugare ndatodzingwa hapana kugara zvakanaka kwaunoita kana iwe utura rumwe rudzi uriisa mumba memumwe rudzi ha ndozvizvi kuti mwana wako akachema unobuda naye kunze murume wako isimboti ubuda naye kunze kuti nashumbo nyararai tiri pano pamba pasimboti patiri kuchengetwa zvinonakidza izvozvo izvo hapana zvakadaro aiwa hapana zvakatomhodaro kana wati muu Tochasana pamini papi kwenyu? Ha? Munanzadziwa ndinyadzisei uchidaro iwewe. Aiwa, azvinetsi madzimbobo acho ariko here? Eh, variko kusowe kwavo kwanowanika pasowe pavo. Wanowanika pasowe pavo. Azvinetse mwana hanzvadzi. Izvezvi ndozodza kuti titoenda rega ndichinje, rega nditochinja tiende. Haya.
Eh, makadiko madzimai makadiko madzibaba ndinofara madzimai ewa ndinofara zvaa kuri sei kumba kumba kuibwa mhene kuri sei kwamuri kubva nekwamuripinsi atiri kubva kuri right isu eh, tatotirega tiita setimbosvika kubasa kwenekakamani kandiri kumumaneja uko zvokuti tiswere takaumburuka netsvina kuti ana madzibaba ah, mhuri inofa nenzara madzimai aiwa zvinodiwa handiti mm.
saka mama titodiiko na maziva mama nditoenda kucloud
moenda ku haa uko handikoko katomboenda kubasa uko oh, ah. kwete zviya zvedu zvekuswera netsvina zviya zviya muri inodye mwari hatomboda vanhu vane tsvina ndaida kuti ndizokuudze mzinda nepamuviri zvakazoita ah
aiwa zvinokudzwa madzimai aiwa haa zvinokudzwa tinotenda munofanira kupota muchiva muchiita se muchiyereswa kwanditi kuti zvinhu zvinyatsoita se zvinyatsa kufambaka aiwa kana zvakaita madzimai aiwa ipapo panotendwapa handiti ka aiwa musare nerugare tisazokanganwa kuya muchiyereswa ka aiwa ndotenda madzimai ah. Yeah.

hapana chinhu apa ana madzibaba amen mona basa rekushandira shandira vanhu kushandira shandira ndinonzi sokostina inini chaona hako hapana rega ndiende shamwana
hakuna kwamunoenda hakuna kwandinoenda ndoda chinhu changu bheki kuti ndinochitora kupi kana chaenda kwachaenda ini ndinochitora kupi muruziwa kwamachiisa maimi ah, shamwana ini hazvinei neni iwewe madzibaba uri kuzera kuti wakamitisa mwana wenzadzi yangu iwewe ah. mwana wenzadzi yangu ane mwana wako iwewe saka inini ndoda ndokukukaurisa kwandaita kuti chinhu ichocho hamuti uchawana kupiwa moa uchatamba navo panyaya idzoita sei undai chinhu changu ah, iwe idi zvotaura nemadzimai madzimai chii dzorai chinhu changu osaka maita skiri yenyu zvenyu zvati tora mwana wadzadzi yangu wakapa mwana tora mwana wako mudzasare mudumbu ndokuti chinhu chako dzidzoke hapana zvokutaura ika maiyogo vakarara namadzibaba usadaro zveiwe iwe neni tiko wakambwa ah. sa vanhu vanotiona unotiona kuti tumbwa iori kambwa ende kambwa tatumbwa saka tatumbwa zve wati madzibaba ita sezve madzibaba
vari kunzi havasisina
havasisina chizve havasina sowezve eh? eh?
mufela ah, havasisina mufela eh? watanga zve watanga zve haubvireba
anoza mwana hanzvadzi hama yogi uyu oh, uyu kawezve anonzi akainga anoshangirwa ipapo ndobva aitwa usadaro zveive uyo kuchata aiwa kunyepa zve ani mbereko yainetsa payo tichitaura ishuwa zve kuti mwana ane two years arohwa but hapana chii shuwa zve akabvisirwa zvakanaka mwana uyo eh, zvinotodakidza zvinotodakadza zve but mbiri kodeng hakuna zve zvinonzi akazonoitwa aizve namadzibaba usadaro zve vakuita mwana musikana usadaro zve mukomana mm, mm, shuwa zve
ndovaonatidziwa ngwana madzibaba vanoshuta chimbonwa zve chimbonwa zve ezve eh, uchinyatsotaura zve ndokuziva kazve kana wakutanga kunyatsotaura nyatsotaura zve tinyatsoona tizvi zvino manzi baba wakagoyeza shuwa wagoyeza unoziva kuti tine rimwe dzinza rokuti haidi kuchengeteswa mwana asiri wani waro zve wonzi kumba kwakatanga kubvira moto baba zve ngandu iwe zve ngantu
murume andobva muka chibhembenei babaka akati mwana uyu anga ana wakafana naye asi wangu zve ini ndakamboda kuzvitaura zveka pai kuti ah. zviro zviri nani ndikuenda kwatinashe bob mugabe eh, eh, kwatinashe kwatinashe eh, kwatinashe bob mugabe aiwa anonzi tinashe mugabe mugabe ah, ukutadza kutaura zve
vaenda kuye kuye vatorwa mani hasiwani azowo murume zve murume akati ko wakawana mwana
dzokerazve wakawana dzokerazve mwana kwakuenda kwamai yogi ndarambwa nekuda kwemwana mai yogi akadaiwa mm. madzibaba ndombiri avo ndomuka vakaenda here madzibaba vakanoramba chi mwana mwana
amene ndokazoita iwewe unoizwa maiyogi amene ndokaita zvikiribidi zvipi kuti madzibaba wanzwe kuda yei usadarozve kuda eh. ekunamatakazi eh, maiyoge chimukadzi chie chipupi eh, eh. chakabatana shuwa zve ndakambochidawo ke ah, watanga zve ini watanga zve hadiki diko cross country nda ah, ah, ah zvinonzi cross cross bible zve izvozvo eh padiki diki ndati but ndakazongokundikanawo zvangu semunhu ane murume shuwazve iwe hauna mukadzi inandamukadzika maiyogo vakarara namadzibaba usadaro zveiwe ndikuza akusadaro zve uchidaro zve sawira e hanzi madzibaba shuwazve achibva mukutenda utaiwa ndasandasangana izvi zvakadai sinzi my wife shuwazve hakuna chinhu hakuna chinhu nanhasi madzibaba hakuna chinhu saka uri kutaura zve kuti madzibaba angowo madzibaba zve hakuna chinhu hakuna kana hengozi bharuma rakafuridzwa vakomana zveino
akangondidenha chete maiyoga havaite zve maiyogi vakatombonditi pamwe pacho pandakatombonetsana nawo zve vakati miraoni mangwana uri kufuma gotsi riri kugotsi zveiwe ah, iwo akati wagara eh, gotsi riri kugotsi watanga zveiwe watanga zve unoona ka aiwa eh. ah, waida kuedza kuti unogona kufuma une mhanza mhm. eh, because yako iri kutangira apa ah, watanga zvesa were ichapesira aiwa sawira zve inini handiende zve inini eh? inini sawira madzibaba kungowaona chete